Hemäňe salam, menden gaty kän adam sorýar kriptoda hiç ýyl pul goýmadan pul gazanyp bolanokmy diýip. Şu gün ýörite siz üçin gowy täzeligim bar, hiç ýyl wlaženiýasyz pul gazanmak isleýänler üçin tiptop prilaženiýa çykdy, edil stepn ýaly ýadyňyza düşýän bolsa stepn bardy, krasowka satyn alýaň, ondan soň ýöräp zat edip pul gazanylýardy, bilýänsiňiz mende-de iki sany krasowka bar, intägem zat edip dur, başda gowy gazandyrýardy, ýöne indi hiç ýyl gazandyranok, şoň üçin kän ulanamam dahyl. Bu täze çykan priloženiýa ýöne stepundan gowy zatlar bar o zatlary aýdyp berjek. Hiç wlaženiýasyz hiç pul salmadan size registrasiýa edeniň üçin krasowkany berýär. Stepunly zatdan krasowkany satyn almalyň. Men satyn alamda dört salana alypdym gidýet owadam salanaň bahasy altmyş dollardymy ýa elli dollardymy şoň ýaly biraz obşe birinji krasowka maňa iki ýüz dollara düşdi ikinji krasowka ýüz dollara düşdi bilýäňiz ony men instagramda paýlaşdym kstati instagrama podpisatsa etmedikler şo ýerde goýjak. Geçiň podpisat ediň aňyrdada hemme maglumat paýlaşýan. Indi tip top prilajeniýa barda bärde näme edip bolýa? Ýaňky ýaly diňe registrasiýa edeniňiz üçin prosta prilajeniýany skaçaýt ediň. Registrasiýa edeniň üçin size krasowkany berýär. Nädip registrasiýa etmeli? Skaçaýt etdiňiz, açdyňyz, elektron poçtaňyzy ýazdyňyz şo taý kod geler şo kody ýazýaňyz boldy size uje krasowkaňyz taýyn. Ýöne muň içine zatda pully krasowkalar hem bar. Pully krossowkalar bar. Olary almagy maslahat beremok hiç hili ýagdaýda. Näme üçin? Sebäbi priloženiýa täze, ýaňy çykan. Şoň üçin nähilek boljagy belli däl. Şoň üçin almaň. Göni zat muçak berlen krossowkany alyň. Azajyk pul berýär, ýöne şo-da bolýar. Ýene bir gowy zady stepindan. Stepinda ýadyňyz düşýän bolsa çykmalyk, ýöräp gitmelilik. Bärde oň ýaly ýörewip daşary çykmak zat ýok hökmanda. Öýde tans etsegem, öýde hereket etsegem pul berýär. By Proýektiň TipTop priloženiýaň iki sany tokeni bar, Tip, Top. Tip, ýaňky ýöräniň üçin gazanan puluň, to ýest ýöreýäs-ä biz, çykýas, ýöreýäs, hereket edýäs, şoňa, şoň üçin berilýän token. Top, stepndaky gymmat-a bar-da, ýadyňyza düşýän bolsa. Edil şoň ýaly, Top, ýaňky razraboçikler üçin, inwestorlar üçin. Tip, Ýaňky zadyň Stepanyň GST-sy diýip hasap edäýiň. Sebäbi ýöräňizde size GST berýärdi, oňam baha düşdi, öldi gitdi. Ýöne bärde size realno meň näme diýin, finansowy sowet-a däl, ýöne bärde hiç ýyl size pulum siňdireňzok. Birden proýekt ýapylaýanda ýa köýüp gidäýende-de hiç ýyl ýitirýän zadymyz ýok. Bu-da reklama-da däldir, öňünden aýtýan, hiç ýer reklama-da. Maňa olar pul bermedi. Tak şto, ýöne maslahat menden size. Priloženiýany skaçat ediň, registrasiýa ediň, ýaňky zatdan geçiň i boldy, krosowkaňyzy alyp, ýöräp gazan beriň. Näme etmeli? Asnownoý köpräk ýöräň munda. Näme üçin? Sebäbi ýaňky tokenler intäk hiç hili biržalarda zatda ýok. Tipam, topam, şu wagt top zatlarda priwatda satylyp otyr. Bäşinji aprelden soň uje publiçnda satylyp başlanýar, ondan soň uje zat etýär. Tokenler biržalara gelende, başda gelende haýp çaşyp, belki zat ederler, ýagny reklamny kampaniýa zat bilen adamlary ýygnamak üçin. Şonda gowy galyp biler, şonda uje biz satyp zat ederis. Kak ras intäk wagtyňyz bar. Bu gün aýyň näçesi, ikisimi, üçümi? Kstati, uje zada geçdik. Gün çarşylaho. ýaňky ýaly bäşine çenli ýöräň ol bäşinden soň zatda publiçni satylyp başlanýada intäk biržalara listing edilýänçä wagtymyz bar ýene bir aýymyz ýalak gowy ýöräli ýöräli zat edeli gazanalyň ondan soň uje ýaňky biržalara gelende satyp goýarys poka şuda gazanýan tokeniňizi satyp bileňizok şonuň üçin köpräk gazanyň serediň indi ýaňky berlen Mugt krasowka az gazandyrýandyr. Köp gazanjak diýip içinde krasowkalar satylýar. Alyp oturmaň. Menden maslahat almaň pul. Içinde jorap satylýar, suw satylýar, olaram almaň. Näme üçin sebäbi proýektiň intäk nähilek bolup nähilek gitjegi belli däl. Şonuň üçin birden soň uje puluňyz bolup alasyňyz ýese soň uje alarsyňyz. A tak başda şu at almak hökman däl hiç hili. Men de size şu ýerde görkezjek, men uje özüm iki hepdeden bäri prilojeniýäni ulanyp ýörün. Iki hepde mundan öň internetde öňden çykdy, skaça etdim, gördüm nälekä zat diýip. Ynha meň algan krosowkam şu ýerde, uje bir ýarym, iki tipam gazandym. Az ýöreýän, näme üçin soňky çellenç diýip, bir aý ýaly paçt öýden çykylmady bilýäňiz, diňe treýd et, treýd edip. Şoň üçin az ýöredim, az hereket edildi, şoň sebäplem az. Indi nesip bolsa işler başlady ýene, eýläk beýläk gidilýä. Her gezek gidemde açaryn, görerin, kak raz sizem işe gideňizde, okuwa gideňizde, başga-da öýde ýöne prosta hereket edeňizde açyň, zat ediň, gazanyň tokenleri. Şuňňalak wideo peýdaly bolar diýip pikir edýän hemmäňize palibomu şoň üçin laýk kommentariýa goýuň köpräk laýk goýuň kommentariýa ýazyň näme sorag barsa-da kommentariýada ýazyň sebäbi näçe köp kommentariýa laýk galsa men motiwasiýam artýar prosta soňky döwür ýaltanýan wideo çekmäni treýde polny özüm treýde beremden soň soňky döwür wideo çekmäni ýaltanýan indi Ýene zat etdim kak by çelenji geçdim obuçeniýalamy geçdim indi nesip bolsa ýene köp wideo çekip başlajak köpre köp wideo goýaryn ýutuba şoň üçin laýk kommentariýa köp adam görsün şu wagt by hiç ýyl wlaženiýasyz hiç ýyl köpük goýmazan pul gazandyrýada şoň üçin köp adam görsün köp adam gazansyn hem Bize kak be hemmämize maňa sogap bolar. Hemem motiwasiýa bolýar siziň laýklaryňyz kommentariýalaryňyz. Hemem näçe köp adam goýsa şonça gowy. Näçe köp adam görse şonça gowy. Düşündiňiz? Şoň ýalak başga aýtmaly zat. Başga näme aýtjakdymaý size. Hä. Hökman suratda laýk kommentariýa goýaýyň. Instagramada podpisasiýa ediň ştob köp adam görsün. Ýaňky aýdyşym ýaly hiç hili pul salmaň içine hiç hili pul salmak gerekýa sebäbi proýekt täze ondan soň uje össün zat etsin göreli soň şoňa görä salyp salýasmy salamzokmy. I kommentariýada ýazyň näme soraglaryňyz bolsa registrasiýa edip bilmeseňiz ýa ýene bir zat kömek gerek bolsa ýazyň maňa instagramdanam ýazyp bilersiňiz problem ýok. Gördüňiz hiç hili kyn zat ýok registrasiýa etmek şu ýerde Görkezjek size. Girýäňiz. Prilojeniýany skaça etdiňiz. App Store-da-da bar, Play Market-de-de bar. Skaça etdiňiz. Aşakdan poçtany ýazdyňyz. Basýaňyz. Kod barýar poçta. Şo gelen kodam bärik ýazýaňyz. Boldy. Hiç hili kyn zady ýok. Şoň ýaly täze proýektde belki haýp edip gitse gowja pul gazanarys. Şoň üçin köpräk ýöräp, köpräk hereket edip prilojeniýa ulanyberiň. Şoba Burdan ýaňky başda listing bolanda biržalary gowja hype galsa, gowja zat getirse rezko satyp çykarys ýaly gowja pul gazanyp galalyň. Kak raz hiç ýyl wlaženiýa gerek gal. Hemmäňiz sorýaňyz gaty kän adam relle gaty kän adam sorýa hiç ýyl bez wlaženiýa hiç zat pul goýmadan gazanasym bilýä diýip. Ana ýörite siz üçin gowy şans. Geçiň registrasiýa ediň ýaňkyny geçiň ýöräň pul gazanyň. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun. Dawayçy.